Hello thlirtu te in zavai in che bai vek u le, ka channel a in lo len avang in ka lo awm a, tun tuma ka rawn share duh cheu chu self care pawimawh zia leh keimahni keimah keimahni mahni in enkawl in enkawl that a pawimawh zia te ka rawn tar lang nawn leh deuh a, ka vidi ka video hmasa ah te khan in ka rawn tar lang nual tawh a, chuan in chu mai bak ah mi ten min suihchel na min criticism na min judge na Ih online social media vei chuan ṭhawlna maw khatiang te engtin nge kan handle a, engtin nge kan do dal mahni leh mahni kan rilru na tur kan inven dan te tlema zawng ka experience te leh mite ṭanga ka hmuh leh zirte ka rawn share ve duh cheuh a. Self care han tih hianin kan inbualfai te, kan tinsiam te, kan sam color te khatiang chauh ni lovin maw kan. a taksa kan rilru kan thlarau a damna kami kha pawimawh em em a, chuan enkawl tha chuan kan rilru a nuam a, kan rilru hlim a, chuan kan thla a muang bawk a ni. A pakhatna ah chuanin kan taksa damna hi pawimawh em em a, kan keimahni kan dam that chuanin kan rilru pawh hlim a nih kha maw, chuvangin engtin nge an tih kha i dam loh hianin damna hlut zia a lo lang chhuak thin an ti nih kha maw, chuvangin a kan. Taksa damna tur chuanin kan hriat theuh tawh angin exercise te, tui in te, ei leh in balance te kha pawimawh em em a. Chuan kan ei leh inah hi ho tein lang mahse kan ei leh in atang khanin kan taksa in kan vitamin mamawh te kha i a dawng ki mamawh chuvangin a pawimawh em em a. Chuan exercise kan lak avanga kan taksa kan changvaih avang te leh walking te maw e. Tlem te tal khatiang exercise kan la ak avang khanin natna tam tak kan pumpelh thei bawk a, chuan ah mutkham te pawh maw a pawimawh em em a, mutkham chuanin kan rilru te pawh a harh vang a, ih exam dawn phei chuanin ih naupang te pawh a puitling te pawh maw exam dawn phei chuanin zanah a mut kham hi zirtirtu te hianin i an ngai pawimawh em em a chuanin i ei leh in tha leh mut kham hi i kan thluak leh kan rilru tan pawh khanin a tha a chak phah a khami kha ka chiang em em bawk a ni doctor doctor hnena in check up pawh hi pawimawh em em a regular in maw chuan kan kum a zir te hianin kan in check up na tur a regular khatiang kha a awm a mahse i mi zawng zawngin kan ti thei vek lo a ni maithei a, kan awmna hmun a zir loh vang te maw sum leh pai vang ten kan ti thei vek lo a nih pawn kan theih ang tawk tawk a doctor hnenah in check up kha pawimawh em em a chan chu i a thenkhat te chu kan in check up loh lutuk avangin a lo tlai tih te kha a tam em em a chuvangin natna tam tak a tih dam thei lo a, mahse a thenkhat chu hmuh mah chuanin ih a tih dam theih kha a tam em em bawk a ni. Chuvang chuanin khami pawh kha kan ti thei vek lo a nih pawn ih kan tih thei ang tawk a, ih doctor te pan kha a pawimawh em em bawk a ni. Chuan a pahnihna chuan rilru lam in an kawldamna, mi kan ngaihtuahna tam lutuk te atanga break na, ah chawlh hahdamna khatiang te kha kan insiam sak kha a pawimawh em em a. Social media leh phone a break theih te kha ih a pawimawh em em a break a har em em a keipawh a chang chuanin ka break zeuh zeuh mahse ka ti thei zen zen bawk lo a ah keimah leh keimah ah pawh hianin ka eh zir tur tam tak ka nei a ih tun hnaiah khanin ka nau pawh social media atang leh a phone atang khanin ih break a tunah pawh ka mu ka mu tui sawt a tia chuanin zing thawh pawh a nuam sawt a tia chu-- Break zeuh zeuh kha maw ka mi kha ih a hrisel em em a ni tih kha ka rawn tarlang leh duh a, in hriat sa pawh lo ni maithei a mahse ih ka rawn remind leh cheu a, keimah pawh hian in ih ka in remind nasat a ngai em em a, break neih zeuh zeuh hi kan rilru ih kan taksa tan pawh maw chu kan mut. tui phah sawt theih a, chuvangin hrisel em em a nih tih kha ka rawn sawihnun leh duh a, chuan i nuam tih zawng leh i hobby kha tih tam kha a pawimawhin i tihtam thei lo nih pawn tih zeuh zeuh hram hram kha i tum ang a, i nuam tih zawng a nih chuan i rilru pawh hlim phah sawt dawn a ni. In fai a awm hi nuam em em a, chuvangin naupang han neih phei chuan fa leh han neih phei chuan I in hi hnawk hma em em a, chuvangin a chang chuan kei pawh ka tir fai reng thei lo, mahse engmah zinga khum ka han siam a chuanin in hnawk tlem a ka han tih fai chuanin i chuan thleng te fai a insuk te zawh vek a maw in a fai hianin ka thaw veng a ka rilru a a hlim phah a a nuam phah thin a chuvangin rilru thinlung nawmna pakhat maw rilru thawvenna pakhat a ni tih kha ka rawn tarlang ve duh a. A pathumna ah chuanin Spirit lam thlarau lam maw? Taksa kan rilru kan thlarau a inzawm vek vangin khami kan self care ah khanin a pawimawh em em bawk a, a pawn chhuak mi i ni vak lo nih pawn reilo te a tal chhuah a, vawi in nia i tho i tho a dam takin i tho a hrisel takin i tho va khatiang te kha lawmthu sawina Pathiana tawngtai na te maw lawmthiamna lungawi thiamna khatiang te kha i neih kha a pawimawh em em a. I rilru pawh zang sawt anga chuanin i hlim phah sawt ang tih kha ka chiang em em a, i tawngtai pawn sei deuh tawngtai lo pawn i lawmthu sawi ringawt pawn leh i ni hman tur te i hlan khanin i rilru kha a hlim phah sawt ang tih kha keimah an ka chiang a chuanin i ka sawm duh bawk che a ni. Engtin nge negative energy kan do dah lang tih chuanin tunah phei chuanin social media te mi tam zawk chuan kan hmang tawh a platform social media platform tam tak te awm a chuanga te chuanin I hateful comment te, judge na te, sawisel na te tam tak kha I mi dam mi tam tak in kan dawng ang maw I chuan kha tih hun ah khan in eng tin nge kan do dah lang tih chuan in I an mahni level ah khan in I tlu lut lo tur a kan inven kha a ngai a pawimawh em em a chuvang in khatiang negative leh sawisel na I dawn chuan in inchiah hneh loh tum hram hram kha a pawimawh em em a, chuanin nangmah leh nangmah in control maw ih i comment let leh i respond i chhan let duh a nih pawhin ih rang takin chhang let lo la ih thaw lak ah thaw chhuak huai phawt la an thusawi leh an comment an hateful an sawisel na khatiang comment avang khanin I i rilru kha chiah hneh tum lo hram hram la, i nangmah lam ni lovin anmah ni leh anmah ni an nihna kha an pho lang zawk tih kha a hre chiang bawk la, i comment let leh duh anih pawhin tawi famkim mahse thinrim ti sosang lo turin ka tianga comment thiam kha i nangma tan pawh i rilru kha i veng a chuan an mahni pawh kha an thinlung a so sang zel lo vang inhnial na tur an rawn ti lui zel che nih chuanin i i limit ah khan ding nghet la ngawih mai kha a tha zawk a i i ngawih theih chuan maw mihring kan ni a mi zawng zawng te feeling kan nei vek a rilru na thei vek kan nia chuvangin kan rilru a na a kan kan theihnghilh thei lo anih pawhin khatiang negative comment hateful maw sawiselna ih khatiang kan dawng a kan rilru kan theihnghilh thei lo anih pawhin ih nangmah chauh i neilo maw mi tam takin khatiang kha kan mi thenkhat te chu ih rilru na rei te kan awm a anih loh pawn mi thenkhat te chu ah ngaisam te kan awm a mahse thenkhat te chu kan rilru ah-- a chiah hneh a khati khan kan ni hman te nawm loh phah maw ka tiang kha mahse ka tiang hunah khanin ih i mind i rilru kha reset tum la maw reboot tum la tin nge kan reboot ang tih chuanin i music duhsawng te nangma favourite maw i music duhsawng te ngaithla la chuanin exercise te la la chuanin nangmah support tu che leh rilru tinuam tu che maw nangmah i kawm ngeih te positive energy Mite bulah khanin awm tam la, min min hawtute, kan rilru min tinatute tana tawngtai hi har a, mahse i tawngtai sak theih chuan a tha hlei hlei a, mahse i theilo a nih pawhin nangmah leh nangmah tan khanin Lalpa chakna min pe rawh, hemi avang hian ka rilru na min lakkian sak rawh khatiang tih talte khanin i tawngtai chuanin ih. i rilruah hlim sawt ang tih kha ka hre chiang em em a ni. Chuan i theihnghilh loh tur chu khami negative tawngkam i dawn leh an sawiselna avang khanin i hun hlu maw kha an phu lo a ni tih kha hre reng la, i hun leh ni a hlu em em a ni. Chuvangin khang ho avang khanin i hun hlut tawk kha seng duh lovin i rilru i emotion kha nangmah leh nangmah control hram hram i tum dawn nia tih kha ka rawn share duh bawk che a ni. Khatiang mite. Suiseltute leh hateful comment a rawn titu che maw, rawn bettu che khatiang an awm a, an rawn tih nawn fo a nih chuan vawi i block thei a, chuanin a nih loh pawn comment kha i off thei a, chuvangin or i delete thei a ni. Khami kha a dang leh ah chuan a ni a. A positive leh negative vibe, energy ah hianin negative hianin min hneh zawk thin a, chuvangin keimahni leh keimahni kan invenna tur chuanin i khami negative comment kha i chhiar nawn lo ila chuanin keimahni min hrechiangtu te pawn ni lo a, chuvangin engahmah ngaih loh hram hram kha tum kha i a pawimawh em em a, chuan anmahni avang khanin kan hlun hlu kha senlo hram hram kha i a pawimawh em em a, nangmah leh nangmah kha i i hlu a, i tling tawk a, mite sawiselna leh negative-na ten an pawh hniam theih lohna tur che in i din nghet a, nangmah leh nangmah i hlut zia kha inhrilh nawn fo tur che in ka chah duh bawk che a. Chuan a tawp ber atan ka rawn sawi duh chu, kan tawngkam hi pawimawh em em a, kan chhak chhuak tawh nih chuanin kan la kir thei tawh lova, tuibaw hnu kan la kir thei tawh loh ang hianin kan tawngkam hi pawimawh em em a, mite rilru kan tih nat chuanin, Keimah ni chungah pawh khan a thleng leh thei anih tih kha theihnghilh lo la, karma hi dikin ka hre em em a, chuan Pathian pawhin a hmuh che a, i chuvangin i mite rilru ti na tu ni lovin mite rilru ti hlim tu nih kha i i tum zawk ang u aw, chuan keima channel ah pawh hianin positive lam hi a theh darh tih chhuah ka tum hi ni a, chuvang mi pakhat tal tan tangkaina a lo nih theih ve na turin i ka rawn. a share ve cheu a nia ih a tling lo leh ka ka sawi sual leh tlin loh na zawng zawng lai tam tak a awm ang chungah te chuanin a bikin mizo tawng phei chu ni tin ka ka hman loh avangin ih ka tawng hi a famkim lo em em a chungah te chuanin min lo hrethiam a min lo indawh theihna ih ka ngen bawk cheu a. Awle, ka ti zawng kha lo ni phawt mai se, ka channel a in lo lian avangin ka lawm a, chuan nakin ah a lo leng leh zel turin ka sawm bawk cheu a, chuan next video ah kan inhmu leh theuh dawn neu aw, pa bai.